Salam gadyrly dostlar, eziz diňleýjiler, gadyrly ildeşler. Ýene bir şenbe hyzmatyňyzda. Bu gün ýalňyşmaýan bolsam, ýigrimi iki murdat müň dört ýüz birinji ýyl. Bir goşgy bilen başlaýyn hemişeki ýaly. Özem erkin goşgy, şerinow bolýar-da. Türkmenlerde şerinowam şol köp bir näçe ýüz ýyla ýakyn ömri bar. Şol hakda-da ileride bir wagtda bir mynasyp wagtda şol şeriniň hakda-da gürrüň etjek. Ýöne häzir başga gürrüňler bar öz mantygamyzda ylaýta-da. Şu goşgy bilen başlaýyn. Biz deňizdik. Biz bir zaman deňizdik. Sillar bile bar dünýäni tutupdyk. Güneş bilen elleşip, uçup göge ýetipdik. Ylham alyp asmanyň gürleşinden, gury çöllere inip, ýaşaýyş sepelärdik gumlaryň arasyna. Daglar, baglar ol zaman ýaşyl baýdak götärdi. Bir gije tolkunlarymyz Bir gije tolkunlarymyz aýy ysgap ýatyrka, Suw ýüzünde Aý ýyldyzy gyrdylar. Deňizi salyp tora tutup esir kyldylar. Otly gamçylar bilen bölek-bölek etdiler, her bölegi bir ýurduň çöllügine satdylar. Biri türkmen sährasynda porsap ýatan laý boldy. Bir Orta Asiýada gurap ýatan çaý boldy. Bir Fyrata goşulyp güýmendi öz aýdymyna. Egreldi serwi agaçlar. Uçup gitdi daşlara garlawagçlar. Indi bu gün akarlar çaşyp ýatyr dünýäde. Emma meniň hyýalym. öňki deňiz derýada. Hawa şu goşgymyzy biz başladyk. Bu gün şol ýazyşym ýaly Türkmen sähradan bir alan gynandyryjy habarlarymyz bar. Türkmen sähra ýas içinde şu wagt. Tahajan ahun Surguzeş Allah rahmet etsin. Wepat etdi. Oňam dürli täsirleri-de boldy, ýaňlary boldy Türkmen sährada. Her hilli gürrüň edýänler bar. Käleri ony meşguk görýärler, öldürildi diýenlerem bar. Kälerem Ýok, beýle bolmaly-dä, şol tersini iş öz ajalyna ölüpdir diýenlerem bar-da. Şol üçin men-de ýaňky öten agşam bir ýazdym gysgaja, meşguk ýazdym-da. Meşguk ýazylanda näme Bir zatlar bar şekli ýerleri bar işiň ýöne anyk suratda şu boldy diýip bilmeýäňdä. Olam oturan ýeriňden ýazylmaýar salam aýtýan gadyrly dostlar salam hemmäňize geljeklere gelenlere. Näme bizde şol irtibatdäki dostlar oglanlar ýa ildeşlerimiz käbir meseleleri orta atýarlar kä gürrüňler berýärler şony şekliräk görkezýär. Belki-de ýalňyşdyr. Ýöne şeýle zatlarda iň azyndan şekli meseläň üstünde gürrüň etmäge hakymyz bolýar-da. Gürrüň etmeli bolýarys. Kälerem indi şony şekli meseläni näme üçin ýazdyň diýip dadenem bar iki-üç adam itiraz eden. Siz Beýle ýaglaýlarda köplenç türkmenlerimiz biz görýäsda toparlarda käwagtda kasidag teraz aşyk bolmak diýilýäda muňa. Özleri başgalaň ýerine aýtjak sözüni özleri basym aýdasy gelip şuny ýalyrak öňe atýalar. Elbetde bu dostlaryň beýle niýeti ýokdur ýöne Şony red etjek bolsaň bir şekli gürrüň naşi bir ýalany gürrüň etjek bolsaň sen gije gündiz şony kontrol altyna astyna alýan adam bolmaly şonda ýaşaýan bolmaly ittilat bolmaly sen neýro intizamyň bir zady bolmaly sen habaryň bolmaly hemme jerýandan oňam red etmeli la e sen näme şu arada sen nähili red etýäň şony. Ýöne sen şeýle aýdyp bilýäň, ýok, şu şeklirägem-de beýleräk bolmagy mümkin diýseň, onda bolýar-a. Oturyp özleri Nirw-i Intizami ýaly, Ittilatyň reýsi ýaly oturyp ret edýärler, bolmaz-a onuň ýaly zat. Indi şony şek edýärleram, özlerine görä bir delilläp dolansaň-da, şek diýýäniň şek, ýagny şek bir ýalňyş-da bolup biler, dogry-da bolup biler. Ýöne men şu taýda oýlandyran bir iki mesele bar. Şu ýakyn wagtlarda, ýakyn aralar bilen özlerem ýaş ahun näçe adam seretandan öldi diýilýär. A şu taý şek etdirýär-dä. Ýöne bolmaly zat däl daşy. Diýmek şeke bir ýeri bar. Ikinjide-de käbir ýakyn tanaýan adamlar käbir gürrüňler berýärler, olam adam şeke goýýar. Indi şol dostlaň birem biziň öz Sadyk Rejebýan. Şony ýakyndanam tanaýar, käbir hatyralary-da bar, şolam maňa açyklansaň, şol üçin bir sebäp. Okyp oýlanman düşsem däl. Şu wagtam şol Sadygyň özüni men däwet etýän. Girip bilse. Sadyk hoş geldiň Sadykan. Salam doktor hoş bolduk. Näle gowmy ýagdaýlar? Köp sag bol şükür özüň gowy dämi? Sag boluň.
Ha.
Sadyk şuny gürrüň edemizde sen şol Firuza ahuny ýakyndan tanaýandygyňy Hawa. Gürrüňleriňizi käbir başdan geçiren kynçylyklaryndan söz etdiňiz. Hawa, dogrudyr. Şuny bir gysgarap bir açyklap berseň, şol meşkuk diýilýär, şonuň ölümi şeýle bir meşkuk budur. Elbetde meşkuk zady biz sabyt edip bolmaýar-da. Ýene-de bolsa ýa-da bir arassaja, hiç bir degilmeýän, öz işi bilen bir adammy? Beýle bir zat hiç imkany ýokmy şol adama? Bi biz bir şaýatmy eşitdi allamyz. Şol üçin sen-de bir ýakyndan tanaýan bolsaň, senden hem eşideýli. Şol barada näme gürrüň berip biljek? Ýok.
Öňden-ä salam bolsun Türkmensähradaky doganlarymyza. Gaty gynandyk. Inna lillahi we inna ileýhi rajiun. Allah Taala hemmesine sabyr bersin. Onuň öz ähli hanawadyna, doganlaryna sabyr bersin Ussat Atajana. Walla gaty gynandyk, hemme kişi gynandy, gördüň ki, on, on bäş müň ýakyn adamlar geldi, ýagny ony bu sylagly adam, şo ýüzden geldiler hemmesi. Emma gürrüňi uzak etmän, Ussat Tahany men näçe ýyldyr tanýan, ýakyndan-da gowy tanýan. Ussat Taha eýbir bir şahsyýetli, ilimli. Bar ilmisi kän, ony hiç kim inkär edibilmeýär. O bähsde aýraly, men o bähsde girmejek, sadaja indi şu gürrüň bar ortada. Men barha Ussat Taha bilen oturdym, kän gürrüňde. Maňa gürrüň berýärdi, Sadyk, men her jübime elimi sokanda, meniň aleýhime güzaraş bar, meniň aleýhime zatlar bar, barha gitdi-geldi, edarekülli ytylata Saryýa gitdi, Gürgene gitdi, Kümmete gitdi, Mýurdeşde gitdi, barha gitdi, aleýhine şikaýat boldy, şikaýat geldi, Ala e, milletden gelýärdi, e, Bahşerden gelýärdi, Zat Itilatdan gelýärdi, we Zat Sipadan gelýärdi, Beýt Hamniden gelýärdi. Hemmesine gelýärdi, maňa gürrüň berýärdi bu habarlary. Nirden gelenini, nirden gidenini, e, bu hemmesine habarlaryny berýärdi maňa. Näme üçin çagyrýarlar? Onuň zyýany ýok olar. Çagyrýarlar, mundan peşarda goýýarlar, soraýarlar. Mesela şöyle akydaň bar, şöyle zadyň bar.

Kur'an ve sünnet ki belli. Kur'an'ın e, Kur'an özü belli. Hadis hem sahih hadisler. Olar ki geçen ulamalar çakaryptırlar hadisleri elekten geçirilipdir. Onu hiç bir onunla hiç kim inkar edilmey ulamalar. Hiç bir on. Sen haysi bir ulamanı getir. E daha den olsa şu hadis sahih mi mevzu hem sana çakarylyp berer. Ne mi dip? Tamam. Bu hadisler

Indi şol çagyrypdyr itilat diýildi. Olam zady türkmen ahullaram bir tribuna çykyp gygyryp intikat edip duran menä göremok. Ony al diýälim ka diýende. Şol ohum şu derejä ýetip bilermi ýa meşkuk bolup bilermi şoň ölümi? Şol täsir edip bilermi? Onda
doktorjan şeýle men diýäý. Eee o näçe aý öňçäk Munuň öz biraz kebedinde bir mukdar narahatylygy bolmaly, kebedine ýag bolmaly, çerbi dile ýag bolmaly. Ýani bir nigeran gaýyk ederilen ýeri bir gaýyk ediljek, ýani nigerani boljak ýer däldi o. Ýani şeýle onuň bilen hemen ýa bir ýylyň içinde, alty aýyň içinde, bir aýyň içinde adam o bimary bilen, o narahaty bilen öler diýip däni. Ýani hiç kim ony, ony ýani, ýani bir gaýra kabyly o-da, ýani ynanyp bolmaýar. Munta sagaljak bir zat diýen. Hawa, munta, munta Usat Taha, Usat Taha maňa peýam berdi özi. Sadyk diýdi. E, men diýdi, kebedimi diýdim, özümi diýdim bir e, e, doktora bakdyrmak üçin diýdi, sen bir diýdi, näçe ýerlerden diýdi, maňa diýdi, e, bir berresiýet wer diýdi, men gitjek diýdi, özüm maýyn etdirmeye. Men de dogrusyna men bimarsallaryň atlaryny diýmeýin, Amerikadan, Almandan, hatda öz Türkiýäniň özünden men soradym. Dost boldular, indi hemme lahazy bergisi etdiler, wizany, ondan soňra doktory, ondan soňra hezinäni, hemme zady beraber etdiler. Maňa diýdiler ki,

Indi şeýle siziň aýdyşyňyza görä zat da onda o, o derejede dädi. Şoň zadyndan habarymyz barmy? Öz maşgalasydyr, zenanasydyr, doganlar şola nähili garaýar mesele? Oňlardan ýa-da sen habaryň bolmasa bärde ýazyp biler dostlarymyz, diňleýän dostlarymyz. Habarym bar, habarym bar. Ýatdaş ýazyp bilerler şu ýere.

Şeýlemi?
Hä, ýakyn bolma.
Iki aý, iki aý bolma. Ýakyn zamanda. Ýani o wagt, ýani onuň wujudy, ýani jismi zaýyf bolup, ýa onuň meselem, ýani bir öler hala gelip, ýa bir horlanyp, adam bir bimariden horlanar, zaýyf bolar, tawanaýsy we onuň ýaly zat ýok. Bir atdy biziň seniň ýaly meniň ýaly bir atdydy onuň weziýeti. Ýani bir adam muny geler şu bimari bilen öler.

Yani kebet bilen hemmeňki 6 aýyň içinde adam ölmez. 1 ýylyň içinde de adam ölmez. Ony näme diýip? Kebet biz nurur zamanda ýuwaş-ýuwaşdan o Sirisi kebedi tepdir bolýar, o da peýwent urup bolýar, ýene bir zat bolup bilýär, bir siri öňüne geçip bolýar, bir siri darular bilen ykdam edip bolýar. Emma Men towsiýe etdim şularda ussat Taha. Men diýdim, walla diýdim, siz diýdim, şu men diýenimden soňra, ýagny şu beýim gürrüň ýene şitaýa gelmeden soňra, diýdim, bi hiç onwan, meniň nezerim şu diýdim, Eýranyň bimarysalarynyň hiç birine siz besseri bolmajakdygyňyz. Bu näme diýip, men az lahazy hifazeti, az lahazy eee, tahdidi jani üçin, şol näme diýip, ussat Taha ozaldan tahdit bolýady, wezareti Wezareti Ytlaat bilen Beýti Hameneýden tähtit bolýardy. Şuny şahsan men özüm bilýärdim. Men bärhak tejribe, syýasy, muny ýaly zatda tejribem bar. Şuny biz ony işläpdir. Men o zatlary bilýän. Men peşnahat berdim, muşawere berdim bu zatdan. Siz diýdim, beýik ünwan her ýerde çaý içmäň, her ýerde suw içmäň, her ýerde gaza iýmäň, her ýerde däwet edilende gitmäň we her bir ýerde hiç ünwan diýdim, hiç bir bimarhana besseri bolmaň diýdim. Taýynki men size diýdim, Getiren bularda beseriye çekmenin. Şu ýa yani mutasifana ne ne näme sebep boldy, näme ara girdi, näme boldy, e, usataha munsaref boldumy ya getirmedilemi? Indi bu arada bundan sonrasını men bilmeýän. Ýöne Ýöne adam e, yani gelip de adam bir bir sürü sikebedi bilen bir aýyň içinde adam ölmez.

6 aýdan ölerim, 3 aýda tejribelerim bar. Ýa pizişk muny desana diýip otyr. Munyň diýe 3 3 ýylda soňra öler diýe. Hala 3 ýyl bolmasyn, 4 ýylda ýa 3 ýyl ýaryň ölýär ýene adam. Ýani ady ýa kimden bir adam, ýani gelip de 2 aýyň içinde bu adam horlunyp, şimi dermany bolup, bu arada da bir sürü e, sureng bilen ýa bir sürü hala e, muwati şimiýa bilen ýa başga bir zat bilen adamy tejribe edip, gaýtam köp adam öler.

Etýän işlerini hiç düşündirip bileňok-da töwerekdäkilere, diňe özüň bilýäň. Hawa. Özüň bilen başgalaram hiç zat ýok ýaly görýär-de. Sen öz başyňa da şuny ýaly geldi dämi şol aýdyşyň bilen seni näme işkence etdilermi, näme etdiler?
Men özümden barha men etlata çağırdylar, Mingreşde gitdim, e, Kelallaň itlatyna gitdim, e, Gürgene gitdim, Gürgene näçede çagyryldy. Hawa, men öňki öň men 4 ýyl zyndanda ýatdym. 3 ýyl ýarym, 4 ýyla ýakynmy Kermana, e, Kermanda zyndanda ýatdym. Kermanda şikence etdiler. Hatda şu şikenje eden adamlar häzir bar. Biri de Tährimi onda, Tährimi Amerikada, Sohrab Süleýmani şu wagt Tährimi Amerikada. Meni şikence eden, şikence eden. Sen günäňlämedi. Sen günäňlämedi.

Men hiç wagt bolaňam zil baryna gitmedim. E, bir ýere e, hop 3 ýyl ýarymdan nana ýatym çykdym. Ondan soň çykdymdan sonra da bar ha ýene ihsar etdiler, çagyrdylar bäri bahana bilen. Ala men mugalla ýazdym, kitap ýazdym, bir sürü zat şolaryň bahanasy bilen meni çagyrdylar. Hatda tähdit etdiler. Hatda tähdit etdi, gürgende maňa diýdi, biz zat etilat diýdi, senden indi zorlan alarys diýdi. E tamam diýdim, zorlan alybilseňiz alyň diýdim. Zorlan ýany şo meni bazdaş edip, nji bazdaşy şikenjeň aşagynda tähti feşar bilen rawani bilen bärhal men olaryň e, näme diýseler bolýar diýse, mende e,

Erkek mert ýaşaýyn, özüň bolup ýaşaýyn diýipdirdiň da. Azat çykypdyrdyň, öz ynanjyň ugrunda. Biziň eden işimiz şo, biz-de şoňa meňzeşleri köp gördük, şol üçin men ynanýan. Ýöne köp öz başyna gelmedik adamlara ynandyrmak aňsat bolmaýar-da köplenç. Aňsat bolmaýar, şeýle dogry.
Birki sorag saňa bereýin, sen dini mezhebi zatlaryň üstünde köp işleýänsiň. Şu Osmany, Wahaby, Wahabi gürrüňi näme şu Türkmen sährada?

Şu zatdan Ruzeş ahundan başga ýakynda başga-da şuny ýaly dertden ölen bamy? E, biziň Hammaçamyz bardy, Kerimberdi ahun Tagsyryň ogly Hammaçam bardy, o-da biziň ýaşymyz ýa. O-da men ussat Tahadyr, Hammaçamdyr, hemmämiz aýny ýaşda, aýny zamanda okuduk, ders okaýardyk. O-da şeýle, o-da şu sebäp bilen o-da

Üç kişi şu wagt, yani üç kişi bir, bir ýylyň, iki ýylyň içinde üç kişi e, biziň aramdan çykdy. Bular şol yani, üç adamyň fikirleri bir-birine meňzeşmi? Hemmesi, hemmesi meňzeş, hemmesi meňzeş. Hiç fark etmeýär. Akydalar şu Kur'an ve sünnet diýen. Yani hmm. Kitap Allah ve sünnet Resulullah diýen.

O soraglar berip bilerler. Oglanlaň biri ýazypdyr bot mihaýp ýa bir gürrüň edenlem bot bolýamy adynda gözüňe döni. Gör pahyr ölüpdir. Türkmen sara narat şondan iki adam gürrüňe bot bolýamy şu. Bolýan bolsa eger bot bolýan bolsa onda bir bot ýeri badyr da. Ýani o ýani Ot diýýän bir zada şu hakda bir diýesim gelýär. Ýazaga dostlar, ýani gürrüňleri ýene biri beren ýaly, soraglaryň dadyňyza ýazsaňyz gowy boljak. Birde şuny aýdaýyn, şu ýeri gelse, kän adam şu kebetden zatdan zyýan çekip aýdyşyn ýaly biziň şahyr dostumyz Nazakda-da Atda pagyr kän ýyllap ejir çekdi. Orda rahmetli boldy. Aýtşyň ýa birden de bolmady. Ýa näçe ýylyň içinde. Şol zat bar. Türkiýede şoňa çörek ot, çörek otu diýilýär. Türkmenistanda da mamam çörek diýilýär şoňa. Şoň ýagy gaty kän hassalyklara peýdaly. Aýratynam şu kebede gaty peýdalydyr. Şony aýdaýyn türkmen doganlaryma. Şo ýagdan ulanyň.

Her kim jogabini gaýtar ýedi. Allah rahmet etsin. Aramdan birde ýene geljek bolýa. Gysgarap bolsa gowy boljak. Şähram alyp bolýam göreýin Şähram. Gelsin Şähram.
Gysgarap bolanda göreýin. Şähram soragy bar zady bar.

Ussatlar Selefi bilen şu wahadatlardan bir sorajakdym. Eee ussatdan Selefile 20 ýyl 30 ýyl bäri bar diýýärler, ýaňy täzelikde de paýlaşdym men postumyň içinde. Bir inglisiň prožekti ýa-da şo Arabistan taraplardan gelip, şolaň üsti bilen DAEŞ-i getirip, hedeflerde sünneti pygamberi ýok etmek diýýär, şonda kabul etmeýärler-de. Mine, kyýamat gününde-de pygamber efendimiziň şefaat berjegini desden kabul etmeýärler diýýär. Emdi bi sünnete bir jeň, şiga-da ähli sünnete jeň, musulmanlara garşy.

Indi şoň bir istihbaratyn bize bir açyklap berseň, her bir memnun boldum. Sen soraň, ozal diniden çykdy, siyasiye girdi sen. Indi beter awa, sen sen şähram hemişe kanalyň başga ýerden tutýar. Sen sen iki sorak, iki soraň, bir soraň sora, bir soraň sora jogabyňy al, ikinji eger bä biziň tahassusymyz bar bolsa, oňa jogabyňy bererik. Aw az itdi nasip açyklajak bilen oňa sap bak. Çay içen sen soraklaryň bilen. Onda şu istifarat aýtdy berer maňa.
Istikbal men takassusum däl o. Men dogry syýasy istifarat bak şerap. Oňa sen istifarat aýt diýip bilmeýäň. Ol öz başdan geçirenini aýtýar. Ol taşyrat istifarat diýär ki. Bildiň? Sen de öz başdan geçiren bir zadyň bolsa aýdyp bilerdiň. Hä, aýdyň.
Boldy. O.
O başga gürrüň. Ha, onda näme, başga zat ýok bolsa, men ikiňizden-de minnetdarlyk etýän. Men öz gürrüňimi biraz dowam edeýin. Doktor jan, sag otur, saglyk we žirk. Ýene biri geljek, ýa Allahany göreýin. Gelsin, onda diňläliň.
Soňunda uruşyp çykamaýlyk. Abrýt. O. Hawa, üçünji dostumyz. Gel Setdar aga, sen-de gel. Hä, Setdar.
Eý, salamaleýkim, eý, Sadyk diýde.
Waleýkim salam. Setdar jan, soraň bolsa sora, doktoryň zamanyny wagtyny almajak, men çykajak sähneden-de.

Hawa, Setdarjan sen-de çykyp bilýäň eseri.
Aý men men çykmazyň ugruny bilmedimda gardaş.
Onda çykýançaň sessiz oturyber bolýamy? Men gürrüň edeýin. Ha bolýa bolýa bolýa.
Indi indi gara birinji Alla rahmet etsin. Taha Ahuny, Biz şu meselä men degip geçjek bolýan, ýaňky Osmani we Wähabi türkmen sähramyzda türkmenleň arasyndaky şowuryň köp wagtdan bäri bar. Indi ýöne biderek tarapy Hä, şeýle aýdaýyn-la, ylymda hemişe, ylymda, pikir bar ýerinde, beýin bar ýerinde, dürli fikirlerde bolup bilýär, dürli tefsirler, dürli ýorumlarda bolup bilýär. Şol hedisligiň üstünde de bolup bilýär, hatda Kuran aýatlaryň üstünde de farkly ýorumlar bolup bilýär, tefsirler. Ylymda da hökmanam bolýar. Mesela bir fizik diýeýin. Ýa bir riýazi diýeýin. Ýa ylmy başga bir zat. Han göreýin ady Sattary. Şony dynda-da farkly-farkly ýorumlar bolup bilýär. Degişik garaýyşlar bolup bilýär. Ýöne biziň asyl kynçylygymyz o taýda däl. Farklylygy, dürli pikiri kabul etmekde kynçylyk bar. Her kim özüniňkini bir hakykat bilýär, şol hakykatyň daşynda-da başga ýol ýokmyka diýýär. Şol üçin aýratynam din adamlaryň arasynda biziň din diýemizde-de köplenç beter din adam alym bolsa gürrüň ýok. Gürrüň şol häzir bir bişmedik şol ugurda baran mollarak adamlar diýeýin-de. Olar şol farkly bolup bilmek zady kabul etmänsoň eýýäm biri-birine zat görkezýärler, gaty, depgi, jogap görkezýärler. Ylmy görüş ýok. Ylmy görüşde nähilli men şeýle pikir etýän, o-da meniň muhalyfym ýa-da menden farkly bir pikir edip biler, oňa-da hormatym bar, ýöne men şeýle düşünýän, Emma men oňa duşman däl. Ylmy seretmek şu. Ýöne ylymly bolmasa, Bisawatlyk etýän işi näme? Aý, o meniň ýaly pikir etmeýär, şony ýok etmeli, tekzip, tekfir etmeli, murtet diýmeli, meýdandan çykarmaly-da. Biziň din adamlary, molla-ahunlarymyzyň ulakon zäfi şu, şu taýda. Biziň aramyzda entek birini ol Osmany Wahabi diýýärdi. Wahabi aňyrda iňgilisdir, falandyr, oň bilen hem işim ýok, Osman Isbeýli oň bilen işim ýok. Men öz görüşime görä bir agyz adamdy. Şol Wahabi diýenleri beter şol zada ýok. Meselem, Alladan dileg edenlerine dogry özünden islemeli, kabyrlaryň zyýaratyna gitmeli-de.

Biziň meselämiz şol. Indi şol ýaňky aýdyşym ýaly, ýaňky wahabi diýeni şol gabra gitmeli-de, Allaň özünden islemeli, şuňa meňzeş. Osmany diýenlerde, men öz düşünişimi aýdýan, indi men näme ahu molla-da däl, muhakkyk dini-de däl, beter hemme zady bilen bilemok. Ýöne ýaňky tasawwuf bar, irfan bar, pir bar, birinden ýaňky bir irtibat gurup Alla bilen ynsan arasynda pygamber ymamdyr olar irtibat gurup bolýar biraz farklyrak zatlary bar ýöne ikiside diniň içindäki öz ad berdaşlary öz ýorumlaryny alypdyrlar. Şindi wahabiňki nähili bolýar şialara beter ters gelýärda Bularda näme şo ymamdan islemeli ýa Apbas ýa Huseýn ýa galanlardan islemeli. Bularam düýbünden şony kabul etmänizem olara beter ters durýar. Ol dogrudyr ýa ýalňyşdyr bilen işim ýok. Bir-ä şo taýy bar. Ikinjide-de biziň bu režimde ähli sünnetden her kim birazajyk sunny hakyny sorasa, öz ynanjynda dursa, Iş ýok, Usmanymy, Wahabymy, ýenem falan, eýýäm Wahaby diýip ýabşyrýar. Munä bir bahana haoda. Her gyz şu ähli sünneti urmaly-la kellesine. O bahana näme şol Wahaby diýse, ony şol ähli şialaram şoňa garşy bir zat alýar-da, bir gard tutýar. Näme şeýdip zehinleri-de bir duşmana tarap şol ýönükdirýär, gönükdirýär. Şol üçin sen wahabi bolmasaň-da bir hadysk ähli sünnetden defa ediberseň öz ynanjyň zadyňdan wahabi sen o aýdaýyn. Ne muny aýdyp bereýinmi? Aýdaýyn bir näme. Uýgurlar, uýgurlar. Fakirler wahabi nirde aslan nirden bilsin o çiniň elinden ordugalarda şikence bolup fakirliň öýlerini weýran edip şeherlerini Yrana çekip böler. Yrana soralýarlar Yrany weziri Markazy adyna. Näme üçin kömek etmeýäň sen şiile gatnaşan hany Filistine gezip galsan sen musulman goldaýaň uýgur musulman dälmi uýgur türk. Ony näme goldamaýaň. Olar bahabi diýýär. Görýäňmi? Bir bahana bahabi diýilýär köp ýerde. Asyl gürrüň näme? Şirin öňünde durasy gelenok, oňa ehtiýajy bar arkasynda durmaga, ondan zat satyn alyp dur. Ony aýdyp bilenok däýme onsoň baby dili. Biziň türkmen ahulylarymyzam gynanç bilen köpüsiniň sowatlaram gowy däl. Sowatlary ýokarda däl. Näme şol häzirem şol howuz-i medersede gadymy kitaplarla dowam etýärler. fykyhdyr, ýaňky kelamdyr, arapçadyr, zatdyr, dini birnäçe belli-belli kitaplar bar. Indi şol indi bu döwürde tehnologiýa ösüp, internet, mahwa hemme zat ösüp, ylym ösüp barýarka sen olar bilen bir millete, millete zat bolmaýar-a, ony ylym diýip berip bolmaýar olary. Bir milleti daýyş edip bolmaýar. Şol döwrüň bilimine göremeli-la.

Felsepeň özi okunýarmy? Rawanşynasy dini okulýarmy? Rawanşynasy jamy, jamyşynasy dimi okulýarmy? Ýok ki. Ýok. Ol gadym kelle bilen oturyp wagyz etýärler. Şol adamlar da bar, entek bir-birini görüp tekfir et, tekfir etýän adamlar. Näme üçin şu wagt biz Imam Gazzali çykmaýar? Muhammet Gazzaly näme üçin çykmaýar? Näme üçin iň beýik alymlar Danışga el Azherden çykýar? Danışgada olumlar öwredilýär. Muhammet Gazzaly Eflatuny, Aristuny, felsefelerin hemmesini gow okyp, bilip ders beren adam. Filozof adam. Haýsydyr ahunymyz şony ýaly bolup bilýär. Ýok. Diňe näme bir-birlerine güýçleri ýetýär, güýçleri bir-birine ýetýär. Sen mezhebiň üýtgedip barýarlar. Mähremde sen şeýleşdirip barýarlar. Sen kitabyň çykaryp bilýär, diniň sesiň na çykanok. Emma gel Wahabyň tersen gürrüň et tribun ýa radio örgende oturyp bir degýär, şular şir bolýarlar aýşy, wah ýedi. Onsoň türkmeniň ýarsy millet pahyr zabiri-da sol işi ýok, çörek gaýgysy. Bular öz gürrüňlerini halka-da siňdirýär, biderek tarapyn. Eger şular sowatly adam bolsalar biziň ahunlarymyz. Muny millete biraz zat et, biraz tekfir etmeli-ä bir-birini. Olar menden gowy bilýändir, bir adam özüne musulman diýýänmi, pygambere ynanýanmy, Gurana ynanýanmy? Ha perişde nani o dünýä musulmanla. Sen ony garap, tefsiri farkly muşat diýä. Aý akan ony tekfir etjek, bu da seni tekfir etjek bolan boldy gitdi da näme. Bir milletiň arasyna yhtylap salmak üçin diňe şia sunni bolmaga gerek ýok ki. Şia sunni bolma, wahabi, osmanly bir uruşyp ýöriň kelläňize guruň başgalar düşmanlaram etjegini etsin. Şol üçin türkmen sähramyzda Döwlet bilýän şol kitaplaryň arasynda bir şii kitaplary satjak bolup gara daşyna aýlanýar howzalaryň arasynda. Ony alyp itdirmelärem, emma özüňizem biraz özüňize gelmeli. Din ýanyň diňe birnäçe hedis bilen, fykyh bilen bolmaýar. Siz şony danyşga ýaly uly düşünjeler alymlaryň ösýän, ýetişýän ýerine öwürmeli.

Janyşynasy hünär okaýas, taryh hünär okaýas, rawanşynasy hünär okaýas, pelsepi hünär okaýas, hemme zady gelip hünär gözi bilen, amma diňe hünär däl, şu dünýäni tanaýas. Sizem din gözi bilen hemmä bilmeli, şol wagtda sizden Mehmet Gazali çykyp bilýär. Ýogsam, bir-biriňi urarsyňyz, hiç gitjek ýeriňizem ýok, bir-biriňi kafir edersiňiz, mezhebem elden gider, hiç peýda-da ýetmez sizden. Şol üçin gözüňe döneýin. Sen dogruja Alla ýetjekmi dogruja git. Sen pirlige pirlige git ýa saňa näme her kim öz görüşidir da bakşydyr da oturyp sen onuň başyna näme pygambar ýaly bolup Allaň ýer ýüzündäki namaýyndasy ýaly hatda merçi git. Mowlana, e, Mowlana diýenem bar, Ibn Rüşd zat diýenem bar, ýa-da Abul Habir Ebel Seýitde. Näme Näme bolsaň gel diýýärdi. Gebir bolsaň-da, kafiram bolsaň, adam bolsaň, gel diýýärdi. Bize şol bakyş gerek bize. Hemmeler kabul eden, müň gezek toba eden bolsaň, ýene gel. Bir gezek-de men ýaşrak wagtymyzda zatdan gürrüň bir ahundan soradym-da bi musygy zat barada, indi hem dinime gorýän, hem-de türkmeniň dutaryna gorýan-da. Indi şol gara dine garşy bolmagyny islemeýän. Lähw-lähw bu falan-falan. Aý sende näme garaz, şony garaz bir hilliräk dogry etjek we jedel etýäs tabi. Näbileýli ol ahun jedeliň ilatda alakany tekfir edip goýberdi biz ýoldan çykamok. Murt edip goýberdi. Näme? Tejriýe tehlil diýen zat ýok. Şuňa, şuňa, şuňa görä edip, bah, möhür urýar, tamamlaýar, şuňa görä haram şu diýýär, bitdi diýýär. Sen onsoň gürleşip bileňok, gürleşseňem mara. Aý, bir ýaş oglan gürleşipdir oň bilen, oňam haky bar diýmeýär-ä, seni tekfir edip goýberýär. Şol üçin türkmen sähramyza alymlardan zyýan gelmesin. Bir ahun ölende aý ol agy Wehhabymyş, ol ölende Osmanymyş o derejä gelmäýliň. Sebäbi o derejede diňe alymlaryň özleri gözden düşer. Alym ters ýoldan gitse zalym bolar elbetde. Iň beýik zyýan-da şondan ýeter. We biz türkmen halky bir-birimizi goldaýlyň. Goldaýlyň. Agzybir bolaýlyň, Agzybirä Taňry bir, agza alany gaňry bir. Bir ses bolaýlyň. Ýaş oglanlaryň siziň arkaňyzda durmagyny isleýän bolsaňyz, döwrüň bilimlerini öwreniň. Jahany bilimlerde öwreniň. Köne bilimlerle ýaş oglanlary arkaňyza alyp bilmersiňiz. Diniňizi, mezhebiňizi gorajak bolsaňyz, agzybir boluň. Farklyrak görüşler, garaýyşlar bolsa hormat goýuň, eýýäm biri-birini teklip etmäň. Bagyşlaň beýlede gürleýän. Biziň ýolumyz şol. Gynanýas, ýüregimiz Türkmensähramyz üçin urýar. Dinimizem owurýas, mezhebimizem we agzalykdan gaty bizar biz. Pikir etmäni öwrenmeli, pikir etmäni. Pygambarymyz näme diýýär, Bir sagat pikir etmek, ýetmiş ýyl ybadatdan gowudyr diýýär. Näme üçin? Akyl. Biziň gili pikir etýärmi? Etmeýär-ä. Beýle ýazypdyr, ştada ýazypdyr, boldy gitdi. Hany onda seň pikiriň? Hany seň akylyň? Onda saňa akyl gerek, maňa taklit diýilýär, taklit. Bize mugallyt gerek däl-la. Muhakkyk bolmaly, muhakkyk. Şol ahunlarymyzam bolmaly, garaçymyzam bolmaly, bir-de biri-birimize hormat goýmagy, bir bolmagy öwrenmeli. Men senden başga pikir edip bilerin, emma saňa duşman dälmi? Şuny öwrenmeli. Bolýa, sag boluň, kelläňizi kän agartmaýyn, köp sag boluň, minnetdar. Hawa indi bizde uly ahunlary arzuw etýäs. Uly, ussat ahunlar bolsun, tejribeli bolsun, agyrbaşly bolsun, tribuna çykyp eýýäm belgilerini ýazgarýanlardan bolmasyn. Bady uly ahunlarymyz, biraz kiçeldi ahunlarymyz gynanç bilen soňky döwürlerde. Ahulylarymyzy kän degesimem bilenok, ahulylarymyz biz söýensem aýtýasda. Ahun diýmek şu biziň dinimiziň, mezhebimiziň zadyda, wekilida. Biziň mezhep bilen bile ýaşaýas, din bilen, ruhumyz, ýüregimiz bilen. Şol üçin olaňam mantykly bolmagyny isleýäs. Ýogsa niýet ahuna degmek däl, wezýet gowy däl-ä türkmen. Zeýif, agdalalyk. Bir-birini urmak, daşardakylaryň tersine durup bilenok, bir-birini bolsa gowy urýarlar. Şol üçin aýtýan. Soňunda Taha Janahanyň ruhy şat, baran ýeri jennet, mekany jennet bolsun. Başga-da bütin şol mazlum ahollarymyz şon ýaly ýagdaýa düşen bolsa, ýa-da hyzmat edip ölen, hemmesine Allah rahmet eýlesin. Inşallah Allahymyz hemmämizi dogry ýola gönükdirsin. Meni diňläniz üçin minnetdarlyk etýän, Taňyr ýalkasyn. Indiki hepde görüşýançak sag boluň.